F'dak iż-żmien Ġesù qalilhom parabbola. Ħarsu lejn is-siġra tat-tin u s-siġra l-oħra. Malli tarawhom jarmu, intom stess tintebħu li s-sajf diġà fil-qrib. Hekk ukoll meta taraw dan jiġri, kunu afu li s-Saltna ta' Alla hi fil-qrib. Tassew ngħidilkom li ma jgħaddix dan in-nisel sa ma jiġri dan kollu. Is-sema u l-art jgħaddu, imma kliemi ma jgħaddix. Il-Kelma tal-Mulej. Tifħir lilek Kristu. Għaliex Ġesù juża l-immaġini tas-siġra tat-tin biex jgħallem lid-dixxipli lezzjoni importanti dwar is-sinjali taż-żminijiet. It-tin kien sors komuni u importanti ta' ikel għal-Lhud ta' dak iż-żmien. Din is-siġra kienet tipproduċi frott darbtejn fis-sena, fil-ħarifa u fil-bidu tar-rebbiegħa. L-ewwel frott kien jidher sewwasew fl-ewwel jiem wara l-ikla tal-Għid. Il-Lhud kienu jemmnu li l-Messija, meta jiġi, kellu jkun bejn wieħed u ieħor f'dan iż-żmien, li fih iwaqqaf is-Saltna ta' Alla fi żmien il-Għid. Is-sinjali tar-Rebbiegħa huma evidenti għal dawk kollha li jaraw. Bl-istess mod, is-sinjali tas-Saltna ta' Alla u tal-miġja tiegħu ħa jkunu evidenti fil-qrib tal-ġudizzju. Is-Saltna ta' Alla tagħti l-ewwel frott tagħha fil-qlub ta' dawk li jirċievu bil-qalb il-kelma ta' Alla. Dawk li jafdaw f'Alla u fil-kelma tiegħu jagħtu frott fis-Saltna tiegħu. U x'inhu l-frott ta' din is-saltna? Fl-Ittra lir-Rumani, kapitlu 14, vers 17, insibu li s-saltna ta' Alla hi s-sewwa u l-paċi u l-ferħ fl-Ispirtu s-Santu. Ġesù jgħidilna ħaġa li hi ċerta, din id-dinja kif nafuha llum mhijiex se tibqa' għal dejjem. Tasal ukoll fit-tmiem tagħha. Meta Ġesù jerġa' jiġi fil-glorja, hu jwassal għall-milja tagħha s-Saltna ta' Alla. Imbagħad, bħalma jgħidilna l-ktieb tar-Revelazzjonijiet, jew inkella tal-Apokalissi. Ikun hemm sema ġdid u art ġdida fejn il-mewt ma ssaltanx aktar. Filwaqt li aħna ma nafux id-data u ż-żmien ta' meta dan se jiġri, is-sinjali li t-tieni miġja tal-Mulej se tkun fil-qrib se jkunu evidenti għal dawk li jagħtu kas. Aħna nistgħu nserrħu rasna u noqogħdu fuq il-Kelma ta' Alla, għaliex Alla hu nnifsu hu ta' min jafdah. Il-Kelma tiegħu tibqa' għal dejjem, għax hu jimxi magħna b'fedeltà u jżomm il-wegħdiet tiegħu. U inti? tħares 'il quddiem bit-tama u bil-ferħ li Alla se jwettaq il-wegħdiet kollha li għamlilna? Mulej Ġesù, agħmel li s-Saltna tiegħek tiġi u li r-rieda tiegħek isseħħ kemm fis-sema hekk ukoll hawn fl-art. Iftaħli l-għajnejn tiegħi tal-fidi, ħa nara l-glorja tiegħek sa minn did-dinja stess. Għażiża Ommi Marija, għallimni nżomm ukoll widnejja miftuħa biex jiena nifhem u nobdi l-Kelma ta' Ibnek, u għenni biex jiena niftaħ il-bieb ta' qalbi ħalli bħalek jiena f'ħajti dejjem nilqa' 'il Ġesù bħala r-Re u s-Salvatur tiegħi, sa dakinhar li jien miegħu ingawdi fis-sema s-Saltna tiegħu. Ammen.